Kum sanghnih leh pariat khan case danglam leh mak ang reng tak. A tuartu tan chuan hei tluka rapthlak thil dang tawrh leh tur a awm tawh chuang lo ang a tih mai tur khawpa rapthlak a rawn lang chhuak nawlh a. Hemi kum hian Fritzel case an tih chu khawvel benghriatah a rawn lar chho ta. He thil hi Austria rama thleng a ni a, pa pakhatin kum sawmhnih leh pali chhung zet a fanu a khung bo chungchang a ni awm e. Hetiang chen a rei mahni ril a rah ngei han khung bo tak mai chu a rapthlak tih bak sawi ngaihna vang hle. He thil thlenga mawhphurtu ber an pa ber hi Joseph Fritzl a ni a, a ni hi April ni kua, Sangha zakua sawmthum panga khan Austria a piang a. Kum sawmhnih leh pakhat mi a niin hmeichhe kum sawm pasarih mi Rosemary chu neiin fapa pathum leh fanu pali an vai in fa pasarih an nei a. A fanu pali zinga pakhat Elizabeth tih an koh chu April ni ruk, sangkhat zakua sawmruk paruk khan a piang a. Elizabeth i ngei hi a ni a pa in kum sawmhnih leh pali chhung zet a khung bo tak chu ni ta. Hetih lai hian Elizabeth hi kum sawm pariat mi a ni ve tawh. Josepha te chenna in hi kum sangkhat zariat sawmkaw bawr vela sak kha a ni a. Chhungkaw member an lo pun chhoh tak hnu leh An fate'n lo puitlin chho ve tak zel avangin an in chu zauh a lo ngaihbelh ta hle a. Tichuan Joseph-a chuan an chenna in zauh phalsak turin thuneitute hnenah dilna a thlen ta a. A dilna thlenah hian an inhnuai ber, basement zauh phalsakna tur pawh a ziak tel nghal a. A dilna ang hian thuneitute pawhin an lo phalsak a. Tichuan Joseph-a chuan a chenna in chu a zauh ta ngei a. Kum sangkhat zakua sawmriat leh pathum khan thuneitute chuan phalna an pek ang takin Joseph-a hian an in chu a zau em tih an va en dik ta a. Phalna an pek ang ngeiin Joseph-a hian an in chu lo zauh tih an va hmu a. Mahse an hmuh loh lamah Joseph-a hian an in chu lo zauh tih erawh an hre miah lo thung. Joseph-a hian an basement chu thuneitute phal chin baka zauin a lo siam a. An phal chin bak zawnga a zauhna chu cement bangin a lo ping phui thlap a. A en diktu tan pawh hriat mai theih a ni lo reng a ni. Kum sangkhat zakua sawmriat leh pahnih atanga bul tanin Joseph-a hian in hnuai lama a in zauhna chu lungin angin a siam chho tan ta a. Tuman an hriatpui hauh lo. A chhungte, a nupui tak ngial pawhin a thiltih hi a hriatpui lo. Lung inang taka a room siamah hian kut silna te, inthiarna te, khum te, fridge te a dah thlap a, a luhna tur pawh a ruk thei ang berin a siam bawk a. Joseph-a hian in hnuaia lung in a siam hi a bei uluk hle mai. Lung in kan ti tak nain in pangai tak angin a siam te pawh ti zawk ila a dik mai thei bawk. Room pahnih a awm a, heng room pahnih ah hian khum pahnih a dah ve ve a, Rawngbawlna tur room hran leh inthiarna tur bathroom hran pawh a dah tel bawk a, rinai takin a changtlung kan ti thei awm e. Heta mak ve deuh chuan nupui tak ngial pawina thil siam a hre lo lai hi a ni awm e. He hmuna thleng tur hian kawngka panga lai kal tlang a ngai bawk a, a hresa tan lo chuan hetiang hi a awm a ni tih hriat rual a ni lo. August ni sawmhnih leh pariat, Sangha Zakua sawmriat leh pali nia Josepha Poina ruka thil siam chu Zofel thawkhat ta, kawngkapui pakhat chiah vuah a ngai tawh a. Hemi ni hian Josepha chuan a fanu Elizabeth-i chu kawngka chawithlakpui turin a sawm a. Elizabeth-i chuan a pa sawmna ang chuan kawngkapui chu a chawithlakpui a. A pa nen chuan kawngkapui chun vuah dun ta a. Elizabeth-i erawhin amah khungbona tur kawngka a ni tih reng reng a hre si lo. Kawngkan vua zawh chuan Joseph-a chuan pawnchhe huh hmangin a fanu hnar leh a ka chu hup sak thut a, Nico hre loa awm thlengin a hup sak a, hemi hnu hian a fanu chu a lungin siamah chuan a khung ta. Chutia Elizabeth-i hmel hmuh tur awm ta lo chu a nuin Police hnenah a fanu bo thu hi a report a. Police ten thei tawp chuan han zawn ngial pawhin hmuh tur reng reng an nei ta si lo. Thla khat a hliam hnu chuan pa ber Joseph-a chuan a fanu lehkha thawn ni awm tak chu kengin police hnenah a va pe a. He lehkha hi Elizabeth-i ziah ngei chuan i nain a pa in a zia luih tir a ni thung. He lehkha hi Elizabeth-in a nu leh a pa hnena zia anga ziah tir a ni a. He lehkha ah hian Elizabeth-i chuan a chhungte bula chen reng a peih tawh loh thu te ziakin khaw danga a thiante bulah awm thu a ziak a. Hei bakah hian a nu leh pa te chu amah rawn zawng buai lo tura hrilhin ama'n rawn zawng lui a nih chuan Austria ram chhuahsan a tum thu pawh a ziak tel bawk a. Hetiang leh kha ama kut ziak ngei ni bawk an hmuh takah chuan Police te pawhin an case chhui lai chu tihtawp zai an rel a. Josefa chu rinhlelna chang reng reng an hre bik lo. Josefa lah chuan a fanu chu sakhaw pawl pakhat zawm tangin a sawi bawk a, He sakhua hi kan hriatthiam dan tu chuan hlim sang kal sual kan ti ang chi kha ni awm e. Police ten rinhlelna tel miah loan case kal lai an tih tawp tak ah chuan Josefa pawh a tho huai a, tunah chuan a duang takin a che thei ta. Joseph-a hian an inhnuaia a lungin siama fanu khung chu nitin a tlawh thuin a, chaw leh a mamawh hrang hrangte a kensak thuin bawk a. Hei bakah hian tihluinaiin a fanu hi mutpui thuin bawk. Hetia nitin a tlawha a pawng sual takah chuan a fanu pawhin nau a pai thuai a. Mahse van duaithlak takin kan ti dawn nge van neihthlak takin a nau pai hi a hrin hnu, reilote a thi zui ta hlauh a. Mahse nitin a mutpui chhunzawm ta na nana chu Elizabeth-i pawin nau a pai ve leh vat a. A pa lung insiama a awm chhung khan fa pasarih lai a nei hman. A pa nena an fa hmasa ber a thih hnu khan Elizabeth-i hian Lisa, Monica leh Alexander-te a neih chhunzawm a. Heng a fate pathum nena a pa lung in siam a awm ho reng chu a lo chep tak deuh avangin a pa chuan ruahmanna fel tak a siam zui a. Heng naupang pathum te hi nu leh pa enkawl tu nei lo, vak ro lai mai mai an nih thu leh an in a ei tur dil an rawn kal thu sawiin an khawngaih em avangin an nupa enkawl zui mai an duh thu Social Service thuneitute hnenah Josepha hian a thlen a. A then ang hian Social Service thuneitute pawhin an lo rem tih sak ve mai bawk a. A nupui Rosemary pawhin an pa chu han rinhlelhna tur eih a hre bik lo a. A rawtna ang hian lawm takin a pawm ve mai niin a lang. Social Service lama thawktute hian Josepha te hi an tlawh zui ta fo a. An fa enkawl tak pathum te chuan enkawl tha em tih te an enfiah thin a. Engmah rinhlelhna tur an ni pawhin an hmu ta bik lo. Hun a liam a, kum sang kha zakua sawmkua leh pali a lo her chhuah meuh chuan Elizabeth-i pawhin fa pathum dang ngawt a hrin bel leh ta. Tihian Elizabeth-i chu a fate pathum Kerstin, Stephen leh Felix te nen a pa lungin siamah chuan an awm zui ta a. A faneih hmasak pathum te chu a pa leh a nu ten an enkawl kan tih tawh kha. Pakhat erawh a pian hnu lawkah a thi bawk a nih kha. Naupang hawn lo len chho ve tak deuh avangin a pa chuan an awmna chu tih len a rawt ta a. Lei lai turin Elizabeth-i leh a fate chu nawr lui ta bawk a. Hmanrua pawh nei mumal lovin an kutin lei a laih tir a ni ber awm e. Tlan chhuah dan kawng an lo dap a nih vaih chuan boruak tha lo hmanga ur hlumah Elizabeth-i leh a fate hi a vau bet bawk a. Thu an awi loh deuh tum phei chuan Joseph-a hian light a off sak vek a. Eitur a pe duh lo thin bawk. Elizabeth-i leh a fate chenna hmun hi lei hnuai a nih vangin light a awm loh chuan ai mitthlawn ang hlauh a ni ngei ang a. A hreawm dan a thuah hnih thuah thum ngawt ang le. Chutah eitur a la pek duh loh phei chuan a hreawm dan a na mei dawn lo hle mai tih kan hriat thiam pui ve ek ek mai thei. Piantir aṭanga khaw eng hmu ta lo hrim hrim ta chu Elizabeth-i fate paw'n hrisel hlei thei vak lo ni ngei tur a ni. April ni sawm pakua sanghnih leh pariat khan a fanu Kirsty ni chu na takin dam lo ta tlat mai a, ni khawhra lovin a let ta reng mai a, damdawiin a enkawl a nih loh chuan a thi mai dawn niin a lang. Elizabeth-i chuan hei hi ngai ngam lovin a pa hnenah chuan a fanu chu damdawiin a hruai a dil ta a, a pa pawhin a lo remti ve ta hlauh a. Tichuan an pa fa chuan Kirsty ni chu an zawn chhuak a, Hemi tum hi Elizabeth-i pawhin kum sawmhnih leh pali hnua khawenga hmuh hmasak ber tum a ni ta. Mahse, Elizabeth-i hian khawenga hmu rei ta chuang lo. A pa chuan a awmna bawkah a nawr lut lui leh nghal a. A fanu na taka dam lo, Kirsten-i pawh chu damdawiinah hruai ve thei ta chuang lo a. A pa chuan ambulance a ko a, Tichuan, Kirsty ni chu damdawiinah dah luh a ni ta a, a dinhmun a lo tha lo hle. Kirsty ni damdawiin a dah luh a nih lai khan, a pa kan ti dawn nge a pu kan ti zawk dawn? Joseph-a chiah kha a kal a. Tin, Joseph-a hian Elizabeth-i lehkha ni awm tak a keng tel bawk a. He lehkhaah hian Kirstine-i chu a fanu a nih thu Elizabeth-i chuan a lo ziak a. A fanu chu enkawl thei lo avangin a nu leh pa ten lo enkawl sak mai tura a ngenna lehkha ni awm takin a lang. Doctor ten lehkha chuan han chhiar a, mak an tiang reng hle mai. Tichuan Joseph-a pawh zawhna hrang hrang an zawt bawk a. Joseph-a thusawi dan a bah deuh tak nuai avangin thil dik lo eng emaw tak awmin doctor-te chuan an hre ta a. Damdawiin thu neitute chuan thu chhuah siamin Kirsten-a nu dik tak chu damdawiin a kal ngei turin an phut a. Hei bakah hian Kirsten-i medical history inziahna lehkha keng tel turin an chah bawk a. Damdawiin thuneituten hetianga hma an lak tak si ah chuan Elizabeth i case an lo khar tawh chu police te pawhin an hawng thar leh ta bawk a. Joseph a dinhmun pawh a chep chho tan ta viau mai. Hetih lai hian Elizabeth i pawhin a pa hnenah a fanu tlawh ve a duh thu sawiin tlawh phalsak turin a ngen ngawih ngawih a. Doctor ten thu chu an lo siam ve bawk nen Joseph atan pawh tih vak ngaihna dang a awm ta chuang lo a. A fanu dinna chu April ni sawmhnih leh paruk chuan a phalsak ve ta a. Elizabeth-i leh a fate pahnih Stephen-a leh Felix-a te chuan tanna hreawm tak atang chuan a pa chuan a hruai chhuak ve ta nge nge a. Hemi tum hi Stephen-a leh Felix-a ten an pian tir atanga khaw eng an hmuh hmasak ber tum a ni ve ta. An tan chuan a mawiin a mak danglam ngei ang le. Tichuan pa ber Joseph-a ho chuan damdawiin lam chun pan ta a. Damdawiin an va thlen chuan Police ten Josepha leh Elizabeth-i te chu an lo hruai hrang nghal ta nalh a. Police station lamah an hruai a, room hrang ve veah thu an zawt fiah ṭan ta a. Police ten zawhna hrang hrang an zawh pawhin Elizabeth-i chuan darkar hnih chuang zet chu Police te hnenah thu pawimawh engmah a sawi chhuak duh lem lo a. Mahse Police ten a pa chu a tan a hlawm loh tur thu leh a ṭul phawt chuan a pa chu man a nih tur thu an sawi takah chuan Elizabeth i pawhin engmah zep lovin a chunga pa chet dan chu kim chang takin a sawi chho tan ta a. Elizabeth i sawi dan chuan kum sawm pakhat mi a ni ṭawhin a pa hian tih luinaiin hmeichhiat mi patna lo hmanpui ṭan tawh a. A ni naupang kum sawm pakhat mi tan chuan hriatthiam a harin a pa duang chuan a lo awm ve mai ṭhin. Kum sawm pariat a tlin kumin an inhnuaia a lung insiamah a khung bo ta a. Hemi chhung hian a pa chuan puitling movie a en luih tir a, tichuan an movie en an awm dan ang chuan a umpui ta thin a. Fa a neih hnuah phei chuan a fate hmuh laiin a pa hian mipat hmeichhiatna hman luihpui thin niin a sawi bawk. An chanching kim chang zep miah loha Elizabeth-in a puan takah chuan April ni sawmhnih leh paruk zanlaiah Joseph-a chu man a ni ta a. Hetih lai hian Joseph-a hi kum sawmsarih leh pathum mi a ni ve tawh a, hetia Manchu a nih takah chuan a thubuai awrh tur hi a na mei dawn lo tih a hriat a, an hrem dan tur pawh a nep lo vang tih a hriat theih nghal awm e. April ni sawmhnih pakua-ah Elizabeth-i fate chu a pa laka fate ngei an ni em tih DNA hmanga finfiah a ni zui leh ta bawk a, Joseph-a chu thubuai rit tak awrh tir a ni ta. March ni sawm pakua, Sanghnih leh pakua ah Joseph a thubuai chu court ah ngaihtuah a ni ta a. Hetah hian a hrem dan tur an puang chiang ta a. Joseph-a chu dam chhunga lung intang turin a chung thun rel sak a. Hei bakah hian kum sawm panga a tan hma chu parole pawh a chhuah theih a ni dawn ta lo bawk. Court thutlukna hi Joseph-a pawina pawm thlap thu sawiin khinlet a tum loh thu a sawi tel bawk. Elizabeth-i leh a fate pawh hun rei tak khaw eng hmu loa khung bo an nih vangin an hriselna a pan hle a. Hei bakah hian an rilru pawh nasa taka a nghawng avangin clinic pakhata uluk taka enkawl an ni a. An ngaihtuahnate tha taka an hman ve leh theih nan rilru lam doctor-te pawhin theihtawp an chhuah a. Pawn lam boruak hi man la phalsak ta rih lo. Clinic-a hun rei tak an enkawl hnu hian Austria rama thingtlang khaw pakhat, a hmingthupa Elisabeth-i te nufa hi an sawn chhuak ta a. Hetah pawh hian mithiam ten uluk takin an enkawl zui zel ta niin a lang. Hetih rual hian Elisabeth-i chu a nu chungah lungawi thei tlat lo. A chhan ber chu a pa dawt sawi a lo awisak duh mai kha mak a ti a. A fanuin hlimsang pawl pakhat zawm ta anga paina sawi a lo awi sak mai kha mak a ti em a ni. Hetiang taka thil rapthlak leh mak hi khawvelah a thleng thei ang tih rin a harsa a, mahse a thleng miau bawk si. Kum sawmhnih leh pali chhung teh meuh Joseph-a man chhuah a lo awm pawh hi thil mak tak a tling a, a rapthlak hle kan ti thei bawk awm e. Elizabeth-i leh a fate tan chuan a fanu Kerstin-i nat taka dam lo khan tan van neihna tawp khawk a ni kan ti thei bawk ang.